awas kata tetamu manyitai nah hari ini gue manyitai mancok lo sebelum tuh ke pasar berdagang apam nah nih acan beli mau nipis mah cigar lior ini kuini nah manyitai kok beli makan kuini aja nyaman sisi yang tinggi dadahnya nah mau aku belum kah jadi aku pancok aku udah tinggi nyaman darah kok beturun tarus

Napa dia lagi nih ya namun yang tuha-tuha nih apa dijual kada kawa. Dilejang aja nih apa satu-satunya harapanku nah. Ini. Ginjir kada ada lagi musim kemarau nih nah habisan. Assalamualaikum. Si Tolin tuh menyubuh menggadah rumah orang. Aduh, hanya aku hanya aja. Dilejang daun udah. Teriak apa?

Hamana di hiya hiya wa kadada. Mencari duit nah gasan bejualan isok. Napa di kare. Daun nah bejual nah kaya ka pasar. Amun kare ikam haja menukare daun. Astaga bakas balangsar ujar kada urang balangsar kadada kada pintar kadada laki madam kadada. Hah pamadam dimana menitan. Allahu akbar kadada urang pamadam. Mana pamadam kabakaran menitan. Tuli aduh. Badudup kabakaran, madam laki marantau, mangangaron. Eh, jadi nah aku bausaha. Nangapa dibawa manyuguh? Manyikai. Nah, aku nih handak buai itam mancukan. Nih aku kaina handak tulak ka pasar. Manyuguh, manyikati parutku. Sebelum taksi, anu tu taksi barabai, sebelum taksi barabai lalu mambawa aku kaina nih.

Aduh, pacah liur manyintai ai. Napa kawan nya manyubuh mambawai mamancok. Napa kawan bahiraan. Uma, jangan baharaan. Tu nah, di pohon banyak banar lagi buahnya. Kadada baharaan, bahiraan. Kaharaan banar. Kalau buahnya kadada lagi. Nah, kaya apa manyintai aku ni jadi kawan. Baik banar, maulah kawan sakit parut. Parhatian banar lawan ikam. Padih parut. Aku tahu pang ikam jarang makan buah. Panghinaan nih, panghinaan. Allahu lailah ilallah al-qayyum.

di bawah pancukan tadi parut ke BGN kan ini lah masalah aja tadi aku nyaman banget sama rajang daun batang tahu ibu dasar be istilah menyitai aku tidak datang ke sini buat ikan mancok iba istilah nang menyakiti parutku lah hai pak aku kada kok ke pasar hari ini supaya kada kok berdagang ikam tuh nak berdagang apa udah ih daun ikam manukah ya nyaman aku kada tak ke pasar nak daun nah

Katakutanan gincu hilang kana biji. Beh, gincu arang laki kada manukarakan, tukar saurang nih ya paksa ai. Laki ka malarang. Gincu larang, aduhai. Ini sabigi gin kada habis, untung ikam sabigi haja tadi manguyak akan leh. Hmm. Urang manyitai ai. Tuh laki tuh. Hmm, napa? Digarak, subuh. Aduhai. Ujar urang bahari tuh bila lambat bangun, rajaki dipatuk ayam. Aduh, mitos nintu nang ianya bagawi jua. Wahini kada kawa disamakakan, bagawi. Handak gula batu mintos, aku tanya kada mambawa gula batu nah. Aduh, hidang ari ulah aku. Mitos nang kaya nintu wahini ada bagawi malam, inya paksa ai guring siang. Nang kaya apa kaya nintu kada kawa disamakakan lawan bahari, yang penting bagawi, yang penting bausaha. Bila inya bausaha ada haja rajaki. Nah, ada haja jalan mandapati rajaki.

Urang dibanyaki ulah raga nang jaman kaini nih, jangan dibanyaki mamancok, banyaki ulah raga nah saban baisukan lari dari kanyataan kaya aku nih hihihi ai. Urang manyi itai ai ulah raga. Iya ai nih hudah kusambat tuh nih, hudah kusambat. Ayo kita Jadi imun tuh nah tetap terjaga. Heeh harapnya muha manuduhi aku nang hudah kusambat tuh teh. Napa lagi nah baculitnya pulang. Banyak i makan buah. Napa lagi makan nasi jangan kada ingat.

Aku kan handak bajugik-jugik. Apalah aku jugik akan. Jugik lah hari pagi tadi masih subuh lo ko ni nah. Ikam manyuguh ni nah. Aduhai, kaya ni ya. Ko manyitai. Eh. Ikam anu nih jam barapa ka pasar? Kaina di jam sapuloh. Hmm, aku jam tujuh ni pang kena nah satumat lagi. Kita anu lo, kita ulah raga dulu lo. Manuakan jasmani, manuakan rohani supaya kita ni cantik, supaya jauh lawan panyakit. Hmm. Ayu ah. Ko manyitai. Kita tuh. Ini kita mahadang waktu nih caka kita anu hulu. Napa? Olahraga hulu. Nah, iya aku tuh teh. Supaya sehat jasmani. Aku kantong teh. Eh. eh. Jangan jasmani aja sehat, rohani juga sehat. Ini lah pikiran disehatakan, jangan iri dangki. Eh, ada ya aja rohani ke rumah kita muka abang. Kalau kita aja rohani lagi kita kita jogging ke situ nah kita buka-buka kacil. Lagi. Kasih. Kita nang aku ke mana? Itu. Kasih.